Misaotra Andriamanitra antsika noho ny fitantanany sy ny fahasoavany izay namezin'Andriamanitra antsika mbola nahafahantsika manana ity tombotsoa lehibe ity miaraka amin'ny faly sy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izao Sabata manokana ho an'ny Explorateur maneran-tany izao. Raisiko fifaliana ny miarahaba antsika jiaby izay magnaraka ity fandaharana ity ary tiako koa ny miarahaba manokana ireo mpisava lalana rehetra indrindra indrindra ireo mpitarika izay mikely aigny fatratra manatanteraka ny asa fanompoana eo anivon' izany tanora zandriny izany. Ny anteveriko fa fotoana anankiray izay tsy hoe eto amintsika fotsiny miaraka mankalaza ny faha fitopolo taona Nisian'ny fandaminana teo anivon'ny mpisava lalana fa any maneran-tany koa miaraka mankalaza. Eto am-piandohany dia tiako ny mampitodika antsika rehetra, iny moa ny zavatra nisy tamin'ny fitopolo taona taloha izao taon misy antsika zao ity. Mamelà aza nareo dia hiresaka manaokana mikasika an'ireo tantaran'ny ireo tanora. Ao anivon'ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito antsika. Tamin'ny taona mille huit cent soixante-dix-neuf dia misy tovolahy kely anankiray atao hoe Luther Warren, efatra ambin'ny folo taona izany lehilahy izany, dia misy atao hoe Henry Fenner izay namany, tovolahy eo ho eo amin'ny fito ambin'ny folo taona. Izy roa ireo niaraka niray vondrona namory vondrona ny tanora tao an-tranon'i ry zareo ny fivoriana ary ny Papan'i Luther izany no nandray andraikitra nandray antoka sy ny mpanolotsaina nikarakara ry zareo tao anatin'io vondrona io niaraka nanatanteraka ny asa fanompoana izay tokony vitan'i ry zareo amin'ny fahatanorany ho amin'ny amin'ny maha kristianina azy ireo. Tamin'ny afaka folo taona taty aoriana, izany hoe tamin'ny taon mille huit cent quatre-vingt-neuf, dia nanomboka nanaitry ny Fiangonana izany, ka ny fivoriana izay nitambaran'ireo mpamaky laintsika dia nanomboka nifantoka bebe kokoa teo amin'ny tanora, ka tamin'ny taona mille neuf cent un, dia nekena teo anivon'ny fiangonambe tamin'ny fivoriambe maneran-tany fa hatsangana ny asa fanompoana eo anivon'ny tanora. Tamin'izay fotoana izay, natao ambany fifehezan'ny departemantan'ny sekoly sabata ny tanora. Tamin'ny taona mille neuf cent sept kosa, dia nekena lany amin'ny alalan'ny latsabato izay nataon'ny fiangonana fa voatendry ho amin'ny departemanta anankiray mahaleo tena ny departemantan'ny tanora. Tamin'izay fotoana izay dia Pasteur Milton Kern no voatendry nitondra izany departemanta izany voalohany. Tamin'io fotoana io, departemanta io nantsoina hoe Departemantan'ny Tanoran'ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito, Mpanompo Vonona, no nanantsôvagna izany departemanta izany roapolo taogno taty afara, izany hoe taty amin'ny taona mille neuf cent trente-sept, dia nanomboko tao agnatin'izay nanomboko nahitagna fiovagna be teo amin'ny hetsika ataon'ny tanora. Nanomboka nisy ireo lasy, tsongodia, ireo activités maro samihafa, ny fandianana any amin'ny zavaboary, fianarana ny astronomie sy ny sisa Ary rehefa hita sy azo tsapain-tanana ny ezaka nataon'ireo tanora ireo tamin'ny taona mille neuf cent vingt deux dia nanomboka napetraka ny lesona miavaka ho an'ny tanora, napetraka ny kilasim-pandrosoana. Niainga tamin'ny kilasim-pandrosoana anao koa izy, dia nitombo, nitombo, nitombo ka hatramin'ny kilasim-pandrosoana izay tazantsika izy ôty. Ary ny lasy izay natao tany atsimo antsinanan'i Californie tamin'ny taona mille neuf cent vingt-neuf no nanasiana ny anarana anankiray atao hoe mpisava lalana. Io ilay io koragnintsika niany ity tamin'ny taona mille neuf cent vingt-neuf. Ilay lasy natao tao izany no nametrahana ny anarana hoe mpisava lalana ary neken'ny maro izany fametrahana anarana izany. Ny aty amin'ny faritra ny ireo mampiasa fiteny frantsay amin'ny partie francophone manao azy hoe explorateur, amin'ny partie anglophone nanao azy hoe éclaireur. Aty amintsika raha ohatra ka gasy angamba hoe manao azy mpisava lalana izany atsika amin'ny maha pays francophone. Fa ny pays anglophone manao azy kosa ho tahaka ny hoe mpanazava. Tamin'ny taona mille neuf cent quarante six, John Hancock dia nanomboka nametraka fandaminana matimatipaika kokoa teo anivon'ny vondron'ny mpisava lalana, teo ambany fifehezan'ny Federasaon'ny Southern Californie no nanaovana azy. nifehy izany fandaminana izay nataon' i John Hancock izay tamin' ny taona mille neuf cent quarante sept no nanatanterahana lasy lehibe anankiray tany amin' ny Divizion Amerika Avaratra izay nahitana mpandray anjara miisa arivo eo ho eo izay lasy nitarihin' i Tale departemanta tamin'izany dia ny Daim-Bar, mpiandraikitra ny departemantan'ny tanora tamin'izay fotoana izay, nitarika io lasa io. Teo anelanelan'ny mille neuf cent quarante sept ka hatramin'ny taty tamin'ny taona mille neuf cent cinquante dia hita sy azo tsapain-tanana vao mainka ny hanivoatra ny hetsika izay ataon'ireo tanora ireo. Hita sy tsapain-tanana ireo vokatra tsara izay nananany ka tamin'ny taona mille neuf cent cinquante dia

Niaraka navoaka ho fomba ofisialy izay drapeau sy ny fanamiana ary nisy hira faneva koa naboaka niaraka tamin'izay. Amin'izao andro misy antsika izao efa fitopolo taona nisian'izay tantara izay niresahantsika izay. Raha ohatra ka tamin'ny mille neuf cent cinquante dia amin'ity taona deux mille vingt ity mihitsy dia mipaka fitopolo taona tsara ka mampahatsiaro antsika ny toe-javatra izay niseho tamin'izay andro izay. Nisy antony manokana manko nahatonga ny Fiangonana nanaiky io fandaminana ny fametrahana ny mpisava lalana sy ny fametrahana ny departemanta manokana miahy ny asa fanompoana eo anivon'ny tanora zandriny eo amin'ny Fiangonana misy antsika. Raha ohatra ka amin'izao andro misy antsika izao io vondrona mipoitra amin'ny vondrona kely io an, efa miisa ny any amin'ny deux millions ny membre ao anatin'izany club-ny explorateur na hoe club-ny mpisava lalina izay resahantsika izany. Aty amin'ny federasionan'i Madagasikara Avaratra moa miisa eo ho eo amin'ny efatra arivo sy roanjato, quatre mille deux cents, Membre ao anatin'io club io araka ny statistique zay eo ampelatanana amin'izao andro misy antsika zao eto koa tiako sahady ny magnentagna antsika rehetra fa amin'izao fotoagna misy antsika zao dia amin'ny fotoanan'ny recensement ndray antsika magnavao ny registre antsika dia angatahako zany explorateur rehetra hisoratra anarana fa ny zavatra azo antoka dia zao mihoatra lavitra ny ho isa ampelatagnantsika io misy antsika any tiako ny mampitodika antsika Raha ohatra ka androany antsika mankalaza ny fahafitopolo taona nisian'ny fandaminana eo amin'ny vondron'ny mpisava lalana. Tiako ny mampitodika antsika amin'ilay lohahevitra anankiray lehibe izay napetraka teo anivon'ny foibe maneran-tany, dia ny hoe fitopolo taonan'ny fampihavanana. Ary ny anti efa henontsika raha izany amin'ilay toriteny izay iharan'ny fiangonana maro miheno mandritra ny Sabata. Ary ity eo koa ny mampifantoka antsika rehetra amin'izany lohahevitry ny hebezan'ny fanerena dia atonga antsika tsirairay avy ho vita fihavanana amin'Andriamanitra, atonga antsika tsirairay avy ho tafakambana ka hiaraka hamindra hamakivaky izao tantaran'ny andro sarotra izao. Tsy hoe finaritry manao lanonana fotsiny ny rehefa fankalazana ny taona. Ireo zanak'Andriamanitra fahiny dia mankalaza ny taona ao anatin'ny fomba mihoatra lavitra ny fijerin'izao tontolo izao. Mampitodika antsika amin'ilay tenin'ny mpanao salamo izay ao amin'ny bokin'ny Salamo toko fahasivambolo andininy faharoa ambin'ny folo manao hoe, Mampianara anay anisan'ny andronay mba hahazoanay fo hendry. Ilay hoe mampianara anay manisa no tiako resahana amintsika ny any ity a! Dia izao, ny atao hoe mianatra manisa dia izao, amin'ny fotoanan'ny tsingerenan'ny taona dia manomboka mieritreritra tsara inona moa no vita ary inona no tokony mbola hatao. Ny fanontaniana mipetraka lehibe ho amintsika mpisava lalana dia izao, Tao anatin'ny fitopolo taona izay ve nahavita izay nasain'Andriamanitra hataontsika isika? Nahavita izay neritreretin'i Luther izay nanangana azy tamin'ny voalohany isika? Nahavita izay nangatahan'ny Fiangonana sy izay nantenain'ny Fiangonana ho hataontsika isika? Eny, mety nahavita isika. Nahavita mihoatra lavitra isika indraindray, araka ny fijerintsika. Matoa nisy fandrosoana teo anivon'ny fikambanan'ny tanora ary tsy haikefa nipariaka nanerana firenena maro vokatra ny nataontsika fa izao anefa afaka mandefa tatitra tahaka ny nataon'i Jesosy ilay filoha mpitarika lehibentsika ve tsika ka na hoe vita io ilay Tsy fahafahantsika manao izay tahatra izay mampitodika antsika amin'ny hoavy. Ka rehefa nitsingerina ny fahafitopolo taonan'io fandaminana io dia izao mety miara-mitodika ny explorateurs rehetra amin'ny taona ho avy. Mbola omen'Andriamanitra fotoana firy antsika afahantsika manatanteraka ny asa fanompoana izay nankinin'Andriamanitra amintsika? Tsy fotoanan'ny fisaraham-bazana izao. Tsy fotoana hisian'ny filalaovana fahalemena maro samihafa fa fotoana izay fandraisantsika hery. Fotoana izay hitambarantsika ao amin'i Kristy. Fotoana izay hamitantsika ny adidy izay tsy vita, tsy vitantsika. Koa eto izany mirary soa. Mirary soa ho an'ny explorateurs rehetra. Atonga anareo ho tanora vanona, ho reharehan'ny fianakaviana, ho reharehan'ny fiarahamonina, ho reharehan'ny firenena izay misy antsika, ary indrindra indrindra ho reharehan'ny fiangonana, ho reharehan'Andriamanitra. Mampahery ireo mpitarika Filoha mpitarika rehetra namana, izay miisa eo ho eo amin'ny ef a folo amby efajato ato anatin'ny federasiona misy antsika, dia ireo izay manana mari-boninahitra ho filoha mpitarika. Mampahery amin'ny asa fanompoana. Mampahery antsika rehetra izay voatendrin'ny Fiangonana hanatanteraka izany asa fanompoana eo anivon'ny tanora izany. Ka Andriamanitra ao mbastayantsika ny faniriana ny havitantsika be amin'ny asa ary rehefa tonga amin'ny raolanitra ny Tompontsika dia izao tsy misy vola tsadanja tsika ka hiraraka amin'ny tany tsy tsena azy fa ao anatin'ny fifaliana no hitsenantsika ny Tompontsika koa Andriamanitra no mbastayantsika mirary sabatasamatra ho antsika tsirairay avy ary mirary fahombiazana ho amin'ny club ny mpisava lalana